Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kabajamtoota keenya akkam nagaa fayyaa qabdanii jirtanii jabaattiin isin jecha alhamdulillah nuti nagee qabna har'a waan ajaa'ibaa takka sapiraayisii qabadee dhufee maali yoonni ajaa'ibaa sapiraayisiin san jechuun keessaan hin oolamu itti abbaa mana kiyyaatiin sapiraayis godhuuf deema gizee inni dhufe jechuudha isinitti agarsiisa hedduu mul'atu gizee inni dhufe jechuudha itti gammadu moo ammoo waan ilmoo dhaluun fadoo amma zaa tana keessatti yaani fuu si hojii jannaxeen quufnee jaamoo moo ilmoo riskiidha jaamoo moo dhalii jaamoo waan inni jikka juu an akka nama basni jiraa miti waan biraa qopheessee isee eegeetii jechuu gizee inni dhufe alarra ija qabee fidee fuula keessan duratti itti agarsiise jechuudha dhaqoo iseetii. itti gammadamoo itti gaddaa walumaan kan daawwannu taha. na wajjiin turtii gaariin isin ja'a. Egaa hordoftoota kiyya ariifoon dhufee jira. Dubbiitiin afaan baana. Surprise, ajaa'ibaa gizi gabaabaa. Akkam.

Akkasi. Waaqayyo guddaan dhufa. Jechuun maallaqa xiqqaanis hin dhufu. Kannaadha. Kuma takka takkaanis. Kuma takka takkaanis qaaliidha. Kuma takka takkaanis baqqaanis jira. Tilmaamni miti. Walitti nama kan nuyi tuqa. La Riskii nama kennaa. Waan badii lafaa argattee isaarraa.
waan badee lafa argatee jesiidha.

Wallahi wallahi na Inni galatoon hundaafuu viidiyoo irra jirta.
Dura viidiyoon agarsiista kana kanatti natti himtu biyya nu fedhe. Jechuun warri hangaarraa gammachuu ta'e itti gammadanii si wajjin qooddatanii gaddaa gammachuu si wajjin qooddachuu turan si wajjin haa qooddatanii tuuti. Galatoon. Galatoonni. Maali isaan beekuutti qaanfattamoo itti sodaattamoo maali? Ittiin gammadan.
Kanaaf sirrii itti gammannaa. Egaa ilmooti harka harka biraa fuutti hin gammadan. Kanaaf sirrii isaan illee akkasumas siif gammadan gaafa ati gadditee sii gaddanii gaafa ati gammaddee sii gammadu tura.

Akkana egaa hordoftoota kiyya wallaahi ittuun gammada alhamdulillah burqaan irraa bittee egaa gammachuu burqaan gaa silaa ta'e ijaati waa honnaa miti ta'e janiiti akkasii gaa'ee alhamdulillah akka garuu naa gammaddan abdiin qaba siif gammadu manaaf gammadan sana. Kanaaf immoo haadhaa fi haadhaa fi abbaa waan taaneef tokko.

Egaa waan irra yaani tana naa agarsiisteef ta galata keetii haa fuudhamu tanaan si qopheessaanis. Inshaallah. Inshaallah. Akkasii. Akka nagaa hordoftoota keenyaa alhamdulillaahi gammannee jirra isinilleen akka gammaddan abdii qabna. Ayyaan haadha gurbaa ta'uudhaaf garuu yoo intala Ah, dhalate. duruuni gurbaa barreeffachuu eegalteeni. Ee maal hin jedhee?
Wallahi. Intalaan jaa?
Naa jechuun hangafni dhalmaa bareedaa bara.

Ittuma yaaddi garuu. Wallaa itti yaadeetii miti. Ani pireedingi yeroo dabarsee ennaan paasa bitee laale malee nufi yaadeetii miti. Eegaan laale akkan qabu kaa eegaan harkee booda gisee aarifoon dalagaa irraa dhufe yoon itti agarsiisu yoo wayii waan jaamu na dhagaame malee nufi waan biraatii miti. Maashaallah.
Alhamdulillah rabbi jedhan nyaadhu. Numa wal nurra nyaadhu. Wallaa. Eegaa. Akkasii fi hordoftoota hojjettoota keenya garuu aarifoon itti gammadee itti hin gammadne jee murteessuu hin danda'u. Inshaallah ilmoo jechuun akka keeyyatti riskiidha. Ilmoon ni'maadha waan rabbi sii kenne. Dhiiras ta'e dhalas ta'e jechuudha. Diduu hin dandeessu. Maaliif jennaan namni tokko eega dhufa waliin dhufee wal jaalate boodas ta'e duras ta'e dhaluu waan hin oolamneef inshaallah hayyama hundinuu jechuudha. Garuu hundi keessanuu galatoomaa itti isin jaalanna. Warri gaddaa fi gammachuu nu wajji qooddattan hedduu isin jaalanna. Nuti illeen akkasuma bakka jirtanitti isin yaannee isiniif dheebanna waan ta'eef galatoomaa galatoomaa hedduu isin jaalanna.
Ganaa ayyaan tagaraan si akkas garaa diddu qabannee si didaarna. Duruun moo inni
Ganye. Baay'ee takka lama batan dibtu. inni bureelee si deema akkamitti Moo kan itti hin taane. Wallo itti. Akkasii gaafa hojjettoota keenyaa inshaallah. Hanga viidiyoo biraa qabannee inshaallah gammachuu kana caaluun isinii deebinu. Assalaamu alaikum. Warahmatullahi.